Һәрбер нәрсәнең, һәрбер ишекнең ачкычы бар, ди Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вә сәлам. Җәннәтнең ачкычы фәкыйрьләр белән мескеннәрне сөю, ярату, ди. Иң беренче кемнәр соң алар, фәкыйрьләр һәм мескеннәр? Шулар хакында бер-ике сүз. Фәкирләр, мөхтәрәм җәмәгать, алар шундый кешеләр, аларның яшәешен, яшәергә акчалары җитми, маллары җитмәүче кешеләр. Мисал өчен, әгәр дә бер кешегә яшәргә бүгенгече көндә уртача егерме биш мең акча кирәк була торган булса, алар гаиләләренә унике мең акча алалар. Эшләпме, йә булмаса башка җирдән. Менә болар фәкыйрь булып саналалар инде. Ә кемнәр соң инде алар мескеннәр дигәндә, мескеннәрнең хәле тагын да начаррак. Егерме биш мең тәңкә акча кирәк булганда, алар ун мең, сигез мең, алты мең акча алып яшәүчеләр. Менә болар мескеннәр була торган булалар инде. Мескеннәрне ярату ничек була соң? Ничә, ни сәбәптән кешеләр мескен булып калалар, ни сәбәптән кешеләр фәкыйрь булып калалар? Монысын да әйтеп үтәсем килә. Әлбәттә инде, кайсыбер кешеләр эш таба алмыйлар, Шуның аркасында алар фәкыйрь, мескен булалар. Икенчеләре, мәсәлән, малларын исраф итәләр, әтиләреннән, әниләреннән калган мирас малларын бик тиз вакыт эчендә исраф кылып, акчасыз фәкыйрь, мескен булып калалар. Кайсыбер кешеләр, мөхтәрәм җәмәгать, Ялкаулар, ялкаулык аркасында фәкыйрь-мескен булып калалар. Кайсыбер кешеләргә афәт, бәлаләр килеше мөмкин. Мисал өчен, машиналары белән бәрелешләре мөмкин, өйләре янып китеше мөмкин. Шуның аркасында алар фәкыйрь-мескен булып калалар. Инде иң беренчесенә килсәк. Иң беренчесенә килсәк, эш таба алмый торган кешеләргә. Эшсез кешеләргә килә торган булсак, алар фәкыйрьләр, мескеннәр. Менә аларны ничек яратырга соң инде? Аларны ярату юлы ничек? Әгәр дә кеше бар икән, Ә аның михнәте бар икән, эш эшли белә икән, аларга эш табып бирсәң берәр җирдән, менә бу аларны ярату булып санала торган була. Ә инде исраф итүчеләргә килә торган булсак, исраф итүчеләргә инде, мөхтәрәм җәмәгать, аларга вәгазь-нәсыйхәт сөйлисең. Исраф итмәгез, дип әйтәсең. Һәм аларга вәгазь-нәсыйхәт сөйләп, аларны исрафтан коткарасың. Менә бу аларны ярату булып саналам. Әгәр дә берәр кешегә бәла-каза килгән булса, аларга зәкят малы биреп һәм башка төрле вәҗеп һәм сөннәт һәм нәфел садакалары биреп, аларга ярдәм итү, менә бу Аларны ярату булып санала. Яни фәкер мескеннәрне ярату ул терле-терле була, бер генә терле түгел. Ә ялкауларны ничек инде, ялкаулык сәбәбендә ул фәкир булып калса, син аны ничек яратасың? Аның фәкирлеген бетерер өчен бөтен җыйган малыңны бирергә кирәкме ялкау кешегә? Юк. Ялкау кешегә син малыңны бирергә тиеш түгелсең. Син анарга төрле-төрле вәгазьләр сөйләп, аны ялкаулыктан чыгарырга тиешсең һәм мал табу, акча табу юлларын күрсәтергә тиешсең. Менә шулай иттереп, без, мөхтәрәм җәмәгать, фәкыйрь белән мескеннәрне яраткан булып саналабыз. һәм безгә җәннәт ачкычы булачак. Әгәр дә без фәкыйрь белән мескеннәргә карап, тәкәбберләнеп йөрсәк, И, бу ыштансызлар белән сөйләшәмме соң? диеп, әгәр дә тәкәбберләнсәк, бу безне җәһәннәмгә кертә торган була. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә, Кемнең кальбендә зәррә кадәрле генә тәкәбберлек була торган булса, кечкенә генә бер тек хәтле, Гәрчич ырлыгы кадәрле генә, әгәр дә анарда тәкәбберлек булса да, ул җәһәннәмгә керә, ди. Без, әгәр дә ул фәкыйрьләр белән сөйләшсәк, гөрләшсәк, аларның күңелләре күтәрелә һәм шатлана, сөенә торган булалар. Әгәр дә без эш таба алмаганнарга эш табып бирсәк, алар безгә рәхмәт әйтә торган булалар, Әгәр дә бәла-казага төшкәннәргә, аларга ярдәм кулы сузсак, һәрвакытта безгә дога кылып, рәхмәт әйтә торган булалар. Менә шулай иттереп, мөхтәрәм җәмәгать, фәкыйрьләрне ярату була торган була. Аллаһы Субхана уә Тәгалә һәрбарчабызга тәүфыйк-һидәят әйләп, фәкыйрь белән мескеннәрне яратырга насыйп вә мияссәр әйләсен.